Dan Fernand Messonier għat arrasta aktar minn 200 persuna bil-grijottina. L-aħħar bojja ħaj fl-Ewropa. Aħna ta' xara bank morna nfittxuh fi Franza fej joqgħod. Sibnieh, kif spiċċa f'dan ix-xogħol? Sema fil-kur da per Dejt ma' missieri li wkoll kien eżekutur, Xogħli kien li nżomm ras il-ħati qabel ma tinqata'. Rrid noqgħod attent ħafna għax dan jista' jikdmek. Kont noqgħod attent għax jekk ma npoġġix idejja sewwa l-giljottina kienet taħodli subajja. Kont il-ħin kollu nħares fajnejn il-ħati. Kont naf, kont naf li ftit sekondi wara dik il-ħarsa mhux se teżisti aktar. Xi ħaġa kifra naf imma dan kien xogħli.
B'għajnejh imberqin jirrakonta kif assista l-ewwel qtuħ tar-ras. Fl-1947. Kellu biss 16-il sena. Kien mar ma' missieru.
J'avais 16 ans la première fois j'ai fait oui 16 ans. Niftakar żewġ uffiċjali li kienu bit-trakk bil-giljottina fuqha. Kienu ġew għalija u għal missieri f'nofs il-lejl.

Tinqata' gas, jispara ftit demm daqs tliet metri 'l bogħod, puff! u daqshekk. Imbagħad it-tieni, it-tielet eżekuzzjoni, u tidra. Imma l-ewwel eżekuzzjoni baqgħet f'moħħi.
Fernand kiber u spiċċa ħa x-xogħol ta' missieru bħala eżekutur fil-giljottina. Staqsejnieh l-aħħar xewqat li kellhom ftit qabel tinqatagħlhom rashom. Jgħidilna li mhux dejjem kienet tintlaqa' x-xewqa tal-ħati.
Bien sûr que j'aurais pu quelqu'un y. Trid toqgħod attent. Darba wieħed ħati kellu xewqa li jgħannaq lil kull min kien fil-kamra tal-esekuzzjoni. Il-prosekutur qallu ok. Imma l-ħati wara li kien għannaq tliet persuni, kien gidem lir-raba' wieħed. Għalhekk trid toqgħod attent. Setgħu jpejpu sigarett jew tnejn, setgħu jmorru t-toilet, seta' jeħdu tazza kafè jew rum. Imbagħad kien hemm min ikun irid jiekol. Darba kien hemm wieħed tant kiel li bellaħni. Imma rari tiġri. Fost il-mitej li Fernand qatalhom rashom kien hemm mara waħda biss. Jirrakonta x'ġara dakinhar. Kemm kien impressjonat.
Ben, madan mouton une femme. Parce que la loi. Impressjonatni għax kienet mara. Kienet ħatja li vvelenat ħdax-il persuna. Qabel ġabruha miċ-ċella biex joħduha l-esekuzzjoni, niftakar li kien taħas ħażin. Kellna nġibu tabib għax il-liġi kienet tgħid li l-ħatja kellhom ikunu f'sessihom qabel l-esekuzzjoni. Niftakar ftit sekondi qabel ma tajt tal-pina tal-mewt bdiet tajjat. It-tfal tiegħi, it-tfal tiegħi! Kellha tixtri t-tfal ta' sitta u tmien snin. Kieku kelli l-poter li naħfrilha kont naħfrilha. Għax mara diffiċli, speċjalment meta tiftakar fit-tfal. Imma meta mbagħad tiftakar f'dak li kienet wettqet, ħdax-il persuna vvelenat din ta'. Ħdax-il persuma u. 11 il-persuna. Sama dik il-kuxol paski. Malgi kelli għafi on skime. Fernand jgħid li xorta wetta il-pina kapitali fuq din il-mara għax din kienet l-ordni.